Ĩ mũndũ wa nyũmba, nĩ niĩ ndoka rĩngĩ gũkwarĩria tondũ rĩu rĩ, rũrĩrĩ rwitũ nĩ rũtoretio nĩ maũndũ maingĩ mũno. Ta rĩu mũthenya wa ira ngathĩti ĩraugaga mwena wa Central Province, the last two years hakuhĩ andũ ngiri ĩmwe nĩ megerete ngero. Na rĩu tiga acio maregera ngero icio... kwĩna angĩ megerete ngero nĩ ũndũ wa macohi maya ma raithi, na nĩ marĩ nĩ twarie ma maica ti mahũthũ tondũ gũkĩrĩ na ma pressure maingĩ, andũ angĩ rĩngĩ nĩ matiganire mĩciĩ na gwakĩgĩa ndemanga na maũndũ ta mau, angĩ nĩ ũndũ wa mawĩra mabiacara nĩ mathũkire, no rĩu rĩ nĩ tũkwenda tũrore twĩyũrie atĩrĩrĩ, Tũrĩteithanagia o ũrĩa andũ mateithanagia atĩ ta rĩu thigara nĩ nyonaga andũ, andũ matiumanaga, andũ arĩa manyuaga thigara wonaga me ready mũno kũheana thigara kana kũgũranĩra njohi. No rĩu rĩ, mũtũrĩre ndũngĩakwo nĩ thigara tu na njohi. No mũhaka twĩcirie atĩrĩrĩ, tũngĩteithania atĩa? Na tũrore na hau thutha atĩrĩrĩ, andũ arĩa manakorwo na mathĩna ta maya rĩ, maumire hau mathĩna-inĩ atĩa? Ta rĩu andũ hĩndĩ ĩmwe bũrũri wa Italy rĩ, economy yao nĩ yathũkĩte mũno na andũ aingĩ mũno makĩmigrate magĩthiĩ gũikaraga America. No ũndũ ũrĩa warĩ wa magegania nĩ atĩrĩrĩ, itũũra rĩrĩa andũ acio a Italy mathire gũikara America rĩ, eh, kwagundũrirwo atĩ gũtirĩ na mũndũ wagĩa kĩndũ ta mũrimũ wa blood pressure kana ona heart attack na andũ nĩ makoragwo mena gĩkeno mũno. Rĩrĩa andũ mekire uchunguzi monire atĩrĩrĩ, andũ aya maikaraga ta community, nĩ marĩ ũrũmwe mũno, nĩ marĩ kĩndũ gĩtagwo social structure, atĩ andũ aya rĩ, they care about your brother. You know, rĩu nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ tũkwenda o na ithuĩ twanjie gwĩcirania, mũndũ ũcio waigua ena gathĩna kanini rĩ, tiga gũthiĩ kũmũthekerera, atĩ mũtuĩke rĩu ĩyo nĩyo ndundu rĩu ĩrĩa mũrĩaragia ũrĩa ng'ania athire thĩ. Aca, mũndũ o na athiĩ thĩ rĩ, Gerianĩ mũmũkĩrie, gerianĩ mũmwarĩrie, gerianĩ muone nĩ kaũndũ karĩkũ mũngĩ mũngĩmũteithia nĩgetha ahote rĩrĩ, nĩgetha ahote o nake kwĩyũkĩria. Nĩwanyita? Tondũ rĩrĩ, gũtirĩ kĩndũ gĩtangĩgwa. No rĩu-rĩ, mũtingĩtuĩka atĩ tondũ nĩwakora mũndũ irima-inĩ rĩ, wanjie kũmwenjera. Aca, mũnengererie ngathĩ ahaice igũrũ. Nĩwanyita? Andũ acio a ita nĩmakorirwo nĩ marĩ social structure. Andũ acio nĩmaragia hwaĩ-inĩ, nĩũkoraga magĩtembea me hamwe, maũndũ mau mena bata mũno. Rĩu ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ mũgĩkũyũ, ta geria ũkorwo ũgĩcaĩrĩra mũndũ ũcio ũngĩ neighbor yaku, ta geria kũmenyana nake, ta geria kwaria nake kaũndũ karĩa ũngĩmũteithia tondũ gũteithania to mbeca, tondũ kwaria ma ona kũndũ ona ta America ũkoraga nginya andũ a itonga nene mũno magĩ commit suicide. Koguo-rĩ, nĩtũikareni tũkĩaranagĩria tondũ nĩma nĩ kũritũ. Tondũ rĩu angĩkorwo mũndũ agũgĩthiĩ kĩrurumo-inĩ nyahururu akeikia hau, na rĩngĩ nĩ andĩka nũti, nĩ ũronire mwanake ũngĩ ta rĩu akĩandĩka Facebook na akauga kwaherini niĩ ndanogio nĩ maica. Hĩndĩ ĩrĩa wona mũndũ ũcio ena kaũndũ kau menya nĩ ta kamũrimũ, nĩ tũmwarĩrie na nĩ tũgwĩka atĩa? Nĩ tũgũcenjia maũndũ mau na nĩ makwagĩra. Niĩ njĩtagwo John Ndung'u, mũngĩenda kũnjĩta njũke twarie kwĩna kaũndũ, namba yakwa nĩ 0722 733 882 John Motivator Ndung'u.